Давай башлыйбыз. Все, алга тапшырдык.
Сәлам дуслар, безне тыңлаучылар бардыр дип әле өметләнәм. Э, һәм аларны бәйрәм белән котлыйбыз, чөнки бездә бүген юбилей. Э.
Мин Татарстанның 100 еллыгы белән котлыйсың дип торам. Мин әллә нинди бәйрәмнәр уйлап утырдым.
Бу авыр юл булды.
Без бик озак көттек бу юл көнне. Күпме юл үттек, сынау. Сезнең белән өч кеше белән очрашу өчен өч кеше безне тыңлый. Ул да булса минем әни, әти һәм мин үзем. Һәм ниһаять без бу ноктага килеп җиттек. Ләкин бу ноктага без маскалы килеп җиттек. Саклану чаралары белән килеп җиттек. Безнең микрофонда да саклану чарасы бар. Сез аны күрмисез. Күрәсез бит. Күрәсез, сез аны күрәсез. Камера тора.
Хәм безнең белән булган кешеләргә рәхмәт әйтәсе килә. Чынлыкта инде чыннан да безнең 10нчы чыгарылыш, без 9нчы чыгарылыш һәм 9да берне яздырган идек, күптән түгел генә. Миңа сларга авыр гафу итегез. Минус бер, әйе. Салыгыз инде, хәзер бит инде. Кагыйдәләр йөз төрле үз, әйе, маскараны мактардыгыз. Сан апрельдән бирле юмаган. Билгеле. Шуңа күрә Ага, шулай да чынлап та бу 10 нчы чыгарылыш һәм чыгарылышлар даими чыкмаса да барыбер статистиканы һәм саннарның үзенчәлеген беркем дә әле бетермәде шуңа күрә моны бу юбилей чыгарылыш дип кабул итсәк була һәм ә, бүгенге кызыклы тем кызыклы һәм җитди темалар турында ә, сөйләшәчәкләр мин ильяс мин һәм чулпан рәфидә
Сезнең хәлләрегез ничек? Безнең хәлләр кайсы өлкәдәге хәлләребез сине кызыксындыра? Гомумәнме яки бәлки шәхси якны кызыксындырадыр сине? Кайсын сөйли аласың, шунысын сөйлә. Әлеге кияүгә чыкмадым, шуны әйтәм. Бәлки безнең тыңлаучылар кызыксынадыр.
Инде. Уку башланды, вакыт юк, бер нәрсәгә өлгермибез, теге дистанционно гына укып Ияләшеп беткәник, ялкауланып ятырган, белмик, бәлки сез бик актив булгандыр, мин бик пассив булдым. Юк, чынлап, чынлап та, әгәр дә дистанционно укыганда күбрәк э, ялкаулык көче күбрәк барлыкка килә иде. Уку, уку вакытында ничектер эшләргә өлгерәсең күп булса да, ә дистанцион вакытта ничектер эшлисе килми. Минем алай түгел.
Ну, мәсәлән, син аны беләсең, син аны хәзер эшләячәкмен дип уйлыйсың, синең вакытың күп дип уйлыйсың, менә Анда Әйе. мини өйдә бит барыбер әллә кай барып йөри сый түгел дип. Ә, Чынлыкта көн уза һәм син берәй бер эшләмисең, икенче көн килеп җитә. Рәфидә бик актив булган бар. Активтан түгел, ул бәлки бергә эшле эшкә теге эш белән бергә алып баргангадыр, белмим. Минем ике ноутбук һәм икесендә дә теге минем буш вакытым бар бит бүген. Өлгерәм әле мин бишкә Кешенең кадәр дигән ике сүзем ноутбугы булмады. булган. Ә нәрсә?
Минем Ярар, бер сабыйныкы. Ә синең хәлләр ничек? Минем дә яхшы.
Һәм ә, сез сөйләшергә әзер бит инде? Сез бит инде. Алайса, ә, мин дә әзер, шуңа күрә. Ә, ярар.
Бик мөһим ни. Теге үз Сездә сездә мин шикләнмәгән инде, Рәфидә аеруча синдә.
Минем күренеп тора тору үзем мин сөйләшәсе килгәнем. Ярар.
Юк, безне бит тыңлаучылар күпме сорадылар, Рәфидәнең тавышын ишетәсебез килә дип, алайса хаман чулпан, хаман чулпан диләр. Чоң күрә Рәфидә синең Менә бүген Рәфидә сөйләшәчәк. Әйе, Рәфидә сөйләшәчәк. Барлык темаларга. Ә хәзер дөреслеккә якынаек. Һәм минем сезгә шундый сораудан башлыйсы килә, соңгы арада нинди фильмнар карадыгыз? Әлбәттә, бу сценарида юк иде, ләкин подводканы шуңардан башлыйсы килә. Довод карадым.

Нинди?
Головоломка дигән.
О, э, Карады.
Мин әле Бинго карамадым. бонго. Мин әле карамадым. Син вообще, карадыңмы? да, вообще әйбәт фильм. Хәтта мультфильм. Ильяс Карыйм бүген. Ның рецензиясе.
Авылга кайтуга ук караячакмын.
Монда хәтта еларга да. Әйе, әйе, килешәм.
Чынлапмы? Андай, мин, мин ахырда нидем теге Ахырда түгел. Анда, анда хәтта ахырда түгел, бөтен фильм барышында еларга мөмкин. Фильм барышында. Чөнки башта мультфильм теге яттыра ничектер моңсу вакыйгалар искә төшә башлый. Чөнки анда бит шулай теге яхшы моментлар юк һәм теге кыз үзенең начар вакытларын искә төшерә башлый. Син спойлерлар ясамай да. Әйе, мин хәзер үк карыйм.
Кызыксындыру, кызыксындыру гына булсын. Монда теге Аның Әйтмә. ге- геройның исемен оныттым, ләкин бар бит. Не- Беатрис түгел Юк, инде. нигә чүп итә? Рэйчел. Юк, Бинго Бонго. Рәфикәнең монда Хор головоломка. Хорым, хорым. баш ваткыч кара кыскасы. Менә минем шул. Ә син Яман. Мә, мин ш- э, соңгы арада чыннан да э, ул кадәр фильм әле караган юк иде, хәтта бу елны менә күпме карадым соңгы арада. Чөнки соңгы арада мин чыннан да бик еш карый башладым. Э, Беренче, ну, иң истә калган фильм ул Убийство священного оленя, нидән, а, А 24 студиясеннән. Чөнки А 24 студиясе шундый драмалар төшерә, а, а, теге, ничек әйтим, сюжетлары бер яктан аңлашылмый, чөнки үзеңә уйларга кирәк. Хәтта фильм беткәч тә, азакта, син барыбер берәйбер аңламыйсың һәм үзеңә барып уйларга кирәк. Чөнки шул, шул ук студиядән а, Человек швейцарский нож дигән фильм бар иде, менә анысы шундый ук р, э, фильмнарның берсе. Һәм тагын Черное зеркало дигән сериал карый башладым.
Ишеткән бар. Ул Черное Netflix-ныкы.
Да, Netflix-ныкы.
Ул нәрсәсе белән әйбәт әле бу сериал. Ул аның һәрбер сериясе тамамланган серия. Ягъни Әйе, кайсына карый башласаң да дип әйткәннәр иде. Шәп.
Яратамын дип. Димәк, дә сериялар бер-берсенә бәйле түгел. Бер серия ул нигә фильм сыман, бер 40 минутлык фильм сыман. Һәм э, геройлары да төрлеме? Геройлары да төрле.
Бөтенләй сюжет башка икенче. Фильм караган кебек. Бу, әйе, бу э, сериал футуристический дип әйтсәң дә була, футуризмга бәйле, чөнки анда киләчәктә киләчәкнең тормышын күрсәтәләр инде. Күбрәк ул компьютер технологияләренә бәйләнгән. Менә ничек фантастикадан.
Киләчәгебез өметлеме соң? Фантастик фэнтези.
Алай дип әйтмәс идем, чөнки һәрбер фильм андагы технологияләр кешеләргә ничектер начар тәэсир итә. Уйлап табыл, һәрбер һәрбер уйлап табылган яңа технология кешегә ничек тә булса барыбер начар тәэсир итә. Әгәр дә карас, шулай ук Шахматист дигән фильм караган идем. Соңгы менә күптән түгел генә берничә көн элек. Әлеге фильм бер малай турында, бер кечкенә генә ул Бангладеш. Ну, күбрәк ул тарихи вакыйга бәйләнгән, ләкин шулай да драма

Уку бара, кыскасы. Хәзер парга йөгерәбез. Без яратабыз укытучыларыбызны. Алар безгә күп еш бирәләр. Син нәрсә карадың? Син сөйләмәдең. Мин аны әйтергә дә оялам кебек ничек тә. Юк, бәлки син татар фильмнары карагансыңдыр, бәлки безгә. Юк, татар фильмнары бар.
Мисал. Татар фильмнары бар, мени бар. Юк, татар фильмы карамадым.
Бар. Юк. Бар, юк.
Ярым аңлашылды, э, нәрсә карадың? Мин Кирины бик соң карадым. Син инде карап ничә айлар үткәч кенә менә Спойлерлар әйтеп бетергәч инде. Әй, әй, татар фильмы мин шуны гына әйтә алам. Ә былай төрек сериал карыйм. Кылыяласыз. Төрек сериалына бер тапкыр кереп китсәң, бу сериал син уже чыкмыйсың, ул болото, ул син анда менә батасың.

Күп сериялы серияларны карыйсыз? Мин бит аны утырып карамыйм, менә имә теге, анда район тормышы, менә миңа анысы мәсәлән бик кызык Фон түгел инде. буларак барамы? Фон әйе, өй җыештырганда торганда хәтта кушып куям да, шунда бара. Һәм ул минем кәефне бик нык күтәрә. Мин сериалладан Бумажный дом карадым һәм Очень странные дела дигән. Бумажный дом просто Аны мактадылар.
Мин просто Бумажный домнан просто Бумажный домнан белмим. Мин аңа гашыйк ул сериал. Фильмнарга карата бер яңалык, Россиядә хәзер Netflix барлыкка киләчәк. Тиздән. Юнле фильмнар. Мин яхшы дип саныйм моны. Ну, я чөнки алар. Бу виски сыйфат, сыйфат күпме? Аларның э, сериаллары бит башта официаль рәвештә рус теленә тәрҗемә ителмәй дә, ә хәзер официаль рәвештә рус теленә тәрҗемә итә башлаячаклар.
Шәп яңалык, шәп яңалык. Доводка барыгыз, барыгыз да. А, менә
подводка дип әйтүем шул пандемияга, коронавируска бәйле иде.
Исән калдык әйе.
Һәм яшибез. Чулпан, син кинога бардың дидең, һәм ничек анда? Чөнки күпләребез әле кинога бармагандыр һәм белмидер ничек анда. Сез бармадыгызмы? Юк әле. Ничек утырталар, ничек күрсә? Кыскасы. Масканы киеп утырасыңмы?
Килеп керәсең. Попкорн бирәләр. Дөресен әйтергәме соң?
Ну, әйе.
Ну, килеп кердек. Э, мин инде бардым бер дусным белән. Э, ну, гадәти процедура, билетны күрсәтәсең, керәсең. Ул әйтә инде, син теге маскаң бармы? ди инде. Ә булмаса?
Син бит инде маскада керәсең анда. Син уже маскада, чөнки син торговый центрда, сәүдә үзәгендә син масканы йөрергә тиешсең бит инде. Былай керәсең, күрсәтәсең. Э, Кереп утырасың да, маскадан утырарга тиешсең инде син. Әмма дә ләкин анда рассадка буенча бернинди бернинди дә үзгәрешләр күрмәдем, чөнки бөтенебез иелешеп бер рәттә утырдык. Менә минем янымда да кешеләр бар иде, дустым янында да кешеләр бар. Курыкмадыңмы?
Юк.
Юкмы?
Хәзер Рәфидә уже, беләсең, куркудан файда юк, чөнки без автобуста миллион кеше белән Көненә әллә нинди кешеләрне күрәбез, кагылабыз менә. Хәтта синдә хәзер коронавирус булуы. Автобуста бит анда барыбер һава бар менә. Ә монда кеше укыган университетта укыйсың. Әйе, монда нәрсә, нәрсә син әйтә аласың? Юк, хә куркудан инде файда да юк. Хәзер менә моның белән яшәргә туры киләчәк һәм шуны яшибез. Кыскасы кереп утырасың, попкорн бирәләр, ала аласың, алсаң инде ашыйсың, эчәсең дигәндәй. Күп кеше утырды маскасын киеп, менә былай китереп, салмады. Ашам эчә. Юк, нишләп менә былай ашый ала бит. Ә, ничек кая күрсәтәле? Ага, мастер-класс. Мастер-класс.
Мин, ну, без ашарга алмаган идек, чөнки мин, мин гомумән Кинотеатрларда ашап алып, ашау алып керергә каршымын. Бу мине раздражать итә. Менә мин бик ярсыйм. Минем янда кемдер попкорн чәй ашап утырса, кемдер чипсы ашап утырса, кемдер су чемереп утырса, кемдер матур итеп ашый белә, кемдер матур итеп ашый белә. Бездә берәү дә матур итеп ашый белми. Бездә театрга йөрү культурасы юк, бездә кинотеатрга йөрү культурасы юк һәм гомумән бернинди дә менә андый мәдәни чараларда бездә культура юк. Мәдәни чараларда культура юк. Бу Ну ты хейтер.
Ә, юк, чөнки, чөнки чынлап та шулай. Но менә мә ярар, мин утырам, монда чәйнәр, чәйниләр, ашыйлар. Ярый әле, мәйтәм, анда парлар белән килде күбесе. Ярый әле үбешеп утырмадылар. Мысы. Каян беләсең аны? Но Тикшерергә яме. ишетелә бит инде ул. Кино вакытындамы? Әйе, соң, ну, Сеанс ишетелә инде. дәресләре. Еще фазик кинолот, очень киносообразным. Мында культура иде.
Ишетелә ул. Кыскасы, рассадка буенча, утырту буенча бернинди үзгәрешләр юк, бәлки безгә шулай туры килгәндер. Попкорн бирә, температура үлчәмәделәр. Ничек кердек, шулай карап чыктык. Әйтәм бит, ярый попкорн ашаучылар әз иде. Теге игътибарны алай җәлеп итерлек инде, теге раздражать итерлек булмады. Киноны карадым, кинодан ләззәт алдым. Әйтәм бит, күбесе утырды кигән кие, ә мин салдым, чөнки өч сәгать буе суламыйча утыру, бигрәк тә кинотеатрда минем өчен бик авыр нәрсә. Әле елый башласаң, кызганыч булып яки көлә башласаң. Син еларлык фильмга бардың? Мин күзлектән идем, чөнки минем бит инде күзем теге, мин компьютерда утырганда тирәсе гана мин күзлектән, мин күрмим, минем фокус юк, шуңа күрә мин әле күзлектән, менә парлана. Э, мин сине аңлыйм. Күзе тикшер мине.
Бераз барга кирәк иде Фокс барлык килсен өчен. Күзне мени?
Күзем күрми бит. Это как у объективта. Ладно. Күзем күрми.
Күземдә фокус юк. Ә күзлек кидем дә инде теге күзлек белән штай иркенләп карый алдым. Минем дустым маскын салмады. Курккандыр инде. Мин түгел идем ул. Юк, әкрәтем. Миңа карама. Мин салмасмындыр, сарсам. Менә шундый. Кыскасы, элеккеге тормыш әкрен генә кайта. Мин хәтта болай иртә кинотеатрлар ачылыр һәм болай без э, көзен инде гадәт буенча йөрергә күнеккән театрларны һәм әйе чөнки баутян күп вакыт үтте сине тукта күп кенә шәһәрләрдә әле дә ачылмаган бит менә мин доводның өч довод чыкты бит инде интернетта карыйм Теге премьерасы булды дип язалар, бик күпләр язалар, теге пожалуйста спойлерлар ясамагыз, чөнки безнең әле кинотеатр ачылмаган, без әле карый алмыйбыз, бик теге елап диярлек язалар инде. Зинхар өчен бездә бит әле хәтта маска белән дә керергә мөмкин түгел. Хит маска, хит респиратор белән керер идем диләр. Ачыгыз гына диләр. Шуңа күрә бу яктан без әле бәхетле. Э, барыгыз, карагыз кинотеатрлар Ачык. Мин театрга барырга планлаштырам. Театрга барырга мин дә планлаштырам. Ну, гомумән, миңа калса, коронавирусның кагыйдәләрен, таләпләрен миңа калса спорт чараларында гына үтиләр, чөнки әгәр дә спорт чараларына карасагыз, аларны чыннан да утырталар һәрбер кешене, аннары метр ярымнан астын икенче кешене утырталар, шулай гына. Күптән түгел хоккейга да барган идем, бу микрофон минем кулымнан эшли. Күптән түгел хоккейга барган идем, хоккейда менә анда бит инде барыбер дә күбрәк кеше керә теге чем ну кинотеатр белән чагыштырганда күбрәк кеше керә әйтик өч мең ике мең дигәндәй һәрбер кешегә һәрбер кешенең температурасы рубинның гадәти саннары
һәрбер кешегә температура өлчиләр маскагыз бармы маскагызны киегез диләр обязательно кереп утырасың һәм солмыйсың менә болай чөнки карап торалар менә мин хоккейда хоккейда утырталар аралык белән Һәм общ теге ашый торган, эчә торган әйберләргә чикләүләр бар. Ну, алар элеккегә, элеккегә караганда азрак инде. М, Мин киләсе атнага Рубинга барачакмын, менә беләчәкбез инде аларда ничек микән. Ә мин хоккейга тагын барам. Карарбыз ничек, чөнки 50 процент хәзер теге Мгм. ту- залның тулылыгы инде арттырдылар. Элек егерме биш генә Ну, процент. Рубинның менә Бу киләсе матчына, өйдәге матчларына, матчына бөтен билетны сатып алдылар, шуңа күрә. Ник бәяләр артмадымы? Ну, бәяләр болай шулык.
Шулык, әйе, чөнки бу ничек әйтим, зур матч афиша ягыннан, шуңа күрә бәяләр нормальный иде. Әлегә. Аннары ничек булыр, белмим.

Эмоциональ кризиста да. Финансовый кризиста да. Рухи кризис.
Сойлау темасына кереп барабыз бу. Иң мөхиме рухи кризис булмасын. Шуңа күрә кинотеатрга йөрегез, театрга йөрегез. Китап укыгыз. Күңелегезне күтәрегез үзегез. Э, шулай булса да э, гомумән пандемия миңа калса бетте бер

Юк, соңсыз. Татар теле. Әйе, э. татар теле.
Бе синонимнар.
Юк инде аталар, это стрелять. Аталар, менә былай җибәрәләр. Җибәрәләр, юллыйлар.
Яхшы, син без бер хисәшмим. Ә, нәрсә җибәрәләр?
Фотолар җибәрәләр, нидә маршруткадан, автобусдан, теге төшереп. Кеше туган, социаль дистанция юк дип. Теге, может, нигә автобуслар саны арттырмыйлар дип, нигә тагын анда тагын башка. Былай арттыралар, арттыралар инде. Ну, да ведь Теге ул фотоларны карасаң да, чыннан да менә болай теге менә менә болай тирәли Өсле-өсле.
буралар. Өсле-өсле. Хәтта кондукторга урын юк анда йөрергә, мескен. Шуңа без бушка киләбез, әйе? Бушка кадәр килеп җитми. Экономный балалар.
Әйе. Менә пандемия турында сөйләшүне дәвам итик. Гомуми сүзләр сөйләүдән инде хәзер мәгънә юктыр, чөнки барыбыз да беләбез, шул пандемия аркасында кризис башланды, әлбәттә, ул чор берникадәр авыр булды, күз үзизоляция чоры да кайбер кешеләргә бик үк җиңел бирелмәде. Шулай да үзебездән шәхси чыгып сөйләшик әле ул чор турында, гомумән, нәрсә үзгәрде, ничек үзгәрде?

Мин нигәдер Нәрсә мин, үзгәргәнен мин дә әйтә чөнки алмыйм. э, пандемия вакытында бит инде без теге күп кенә бөтенебез эшкә эшләгән кешеләр эшләмә, эшләмәде бит инде күбесе дистанционно күчеп беттек. Мин барыбер дә пандемия вакытында да Казанга килгәләдем. Әйе, син әйтә- әйтә идең. Миңа мин бик курк, миңа шул хәтле э, менә елар дәрәҗәгә җитә идем. Э, Эшкә эшкә бер, бер көнгә барып килә кирәк көннәрдә Казанга керәсең. Э, яз бит әле теге әшәке вакыт, караңгы вакыт. Бөтен кеше теге маскадан, маскасыз кешене күрсәм, бөтенләй йөрәгем э, янда, дөп-дөп. Әле төш күрсә, төш күрсә анда инде просто син антисептикта кыйнасың гына. Бик авыр. Ә ул вакытта юк иде бит антисептик. Миндә бар я минем мин чөнки медсестра кызы бездә һәрвакыт антисептик. Чиләкләр белән.
Юк инде.
Юк, бу теге Эш әйбереннән файдалану түгел, әнинең. Просто без сатып алабыз, әнигә укол кылырга кирәк, антисептик. Шуңа күрә. Почында да синең кулыңнан эшли була. Кыскасы, миңа ничек әйтәләр, менә мөхит миңа теге давление менә миңа давить итә иде ул мөхит казандагы мин ой дип китәсем килә ой дип китәсем килә дия идем ә авылда Шуңа да рәхәт өе. Менә ничектер, белмим, анда анда халык шундый тәртипле, анда менә маска киеп йөриләр бөтенесе, бөтен кеше перчаткадан дигәч перчаткадан йөри. Кыскасы, белмим, ничектер авылда җиңел кичердем. Ә шәһәрдә миңа авылда әлбәттә.
Шәһәрдә бер ике көн калсам, миңа все мин минем депрессия башлана анда.
Бәлки берүзең булгангадыр шуңа. Юк. Юк.
Мин гомумән теге Мин яратам үзем генә калырга, так что ансы миңа ул яктан авыр бирелмәде. Интроверт торак кеше булгач, кыскасы, миңа нәрсәгә нәрсәсе файдалы булды бу изоляциянең теге күбрәк инде иде. Утыру авылда дип әйтик инде. Хайваннар бар инде безнең атлар, инде бөтен кеше белеп бетергәндер безнең подкастларны даими тыңлаучылар. аларны кулдан ашарга өйрәтүчеләр шул өч гаиләләре кулдан ашатырга өйрәндем шунысы миңа бик теге ни булды инде бер дәрә атларның әйе дәрәҗә дип әйтим инде шундай бер син курка идеңме моңа кадәр мин куркмыйм алар курка иде алар мин куркмыйм алар үскәндер просто шул вакыт юк алар курка миннән ильяс әнә көлә хәтта миннән бөтен кеше курка Нәрсә? Әйт сүзеңне. Ну, хәтта хәтта атлар да синнән курка, шуңа әйтәсең килгән. Синнән миннән куркасың? Давай киттек дальше. Рәфидә, синең ничек узды? Мин сөйләп бетермәдем.
А. Все, гафу, сөйләй дә. Ну, китаплар укырга һәм мин бик хыяллана идем Оскар кино премиясенә лаек булган фильмнарны карый башларга. Һәм менә әзме күпме бераз карый башладым, чөнки теге аның бит исемлеге зур. Кайсы берләрен карый башладым, шунысына мөмкин, шуңа мөмкинлек теге, шундый мөмкинлек бирде инде миңа э, изоляциядә утыру. Бәлеш пешереп карадым. Ә пешергән юк идеме? Юк. Тәмле булды?
Мин бик ялкау кеше.
Тәмле булды. Тосимонтыны тәмле пешерәсең.
Әйе.
Ә нигә мин ашап караган юк? Белмим дә. Мин дә.
Рәфидә сиңа күчәбез. Миңа ма?
Әйе. Мин нишләгәнне сөйлим хә. Юк, хәзер бер сорау гына. Син бит Оскар фильм э, Оскар премиясенең фильмнары турында әйттең. Син бит аның турында хәзер яңалыкны беләсең. Әйе.
О, миңа бик бик тәэсир итте. Мин кичә бу, бу яңалыктан шундый Хәзер киләсе елга карарга тырышачаксыңмы соң? Яндым. Мин әйтәм, менә без шул хәтлек белмим, беләсеңме, менә мин хәзер бәлки начар сүз әйтермен, әмма дә ләкин без менә андый хокуклары э, кимсетелгән кешеләргә күбрәк хокуклар биреп, без үзебезгә биргән хокукларны бу, бу, бу хәтта хокук бирергә хокук бирү түгел дә инде ничектер модага якынаю күбрәк мода артыннан ничектер алар үзләрен узурпатор кебегрәк күрсәтә кебек миңа калса теге белмим бәлки мин хәзер бик начар әйтәмдер әмма ләкин миңа калса әгәр дә ул мәсәлән фильмда берәр кара тәнле кеше булмаса ул аңардан начар була алмый бит сыйфатына тәэсир итмәслеге Мәсәлән, мәсәлән, анда кара тәнле кеше кирәк түгел ди гомумән. Әйе, әйе. Һәм режиссер ничек кертергә тиеш ул? Мәсәлән, Великая сериал чыкты бит теге Екатерина икенче турында, по-моему, ялгышмасам, икенче бугай. Анда, мәсәлән, бер мин хәзер тарихта бит инде мин наданрак кеше бераз генә, әйме? Шуңа күрә афу итәрсез, э, тарих белгечләре.
әтиәни
ялгыш булсам екатерина икенче турында великая деген чыкты сериал ул ярым юморга корылган сериал то есть аны карап теге син таташ тарихны күз алырга тиеш түгелсең чөнки анда бик менә хәтта гротеск дәрәҗәсенә җиткән өлешләр бар бик әшәкерәк өлешләр бар шуңа күрә һәм анда менә бу э, екатеринаның имеш дусты булган Екатерина, уу! Дусты булган э, бер к- князь дип әйтимме соң? Ул кара тәнле кеше. Асылда ул урыс булган ул кеше, ул ничек кара тәнле булсын инде? Менә бу м- менә бу толерантлык нәрсәгә китерә? Ну, гомумән, э, мондый премияләр миңа калса ничектер толе- толерантлыкка Киресенчә бәйләнмәскә тиеш. Әйе, бу премия ул бит инде киноның Әйе. сыйфатын, киноның мәгънәсен Мгм, карый. ә Ә монда монда хәзер шәхси. ка- каралыкны тикшерәчәкбез, кемнең алсу, кемнең зәңгәр икәнен Монда гел каралык тикшерәчәкбез. кына түгел, монда бит ә, бөтен Әйе. э, теге Мин инде меньшинство, татарча кеше, җиңеләйтеп әйтәм. әйе, алар бөтенесе булырга тиеш бер Әйе, фильмда. ничек, менә мин ул фильмны белмим хәзер. Андый фильмны күз алдыма китерә алмыйм һәм андый

Мин дә күп ашадым. Мин пандемия вакытында бүләм гафу. Мин пандемия вакытында тазардым. Минем сез менә бу бит алмаларны күрсәгез, ярый әле. Хәзер инде үз нормаль халәтемә килдем. Студент. Илья сезнең хәзер безгә прессын күрсәтмәкче, ахрысы бу иттереп маташты. Имеш, мин пандемия вакытында ашамадым. Ашамадым. Спорт белән шөгыльләндем. Мин Вы чего вы спойлерите то, что министерство трагедии

Миңа ул атмосферага бәйле муы минем белмим, ә авылда мени? Һавасы тәмле бит. Атмосферага түгел дә, просто авылда әзер, ә монда үзеңә акча түгел. Аңа, юк, аңа да түгел хәтта инде, авылда әзер, авылда да әзерлисең инде. Юк, анда, анда бит әни, анда сатып, әби, сатып, юк инде. Сатып алып куялар бит реберне. Ачасың холодильникны, нәрсә, нәрсә телисең, шуны әзерлисең. Белмим, аңа да бәйле түгел ул. Ә монда үз, үз акча.
Хава, хава, Рафидә авыл кызы. Мин авыл хавасын сулап үстем. Сез беләсез микән ансын? Беләбез.
Беләсезме?
Без шәһәр хавасын сулап үстек. Э, шуңа күрә дә шуны әйтә алам. Әзрәк бәлки авырдыр да мин хәзер. Белмим, сез сизәсездер инде ансын тозырганмындыр да бәлки. Юк, син ябыккан.
Аннары соң мин онлайн карадым спектакльләрне. Менә бу минем өчен шундый яңа тәҗрибә булды. Мин бер тапкыр да спектакльне теге Ноутбук кошына килеп утырып караганым юк ие. Син татар спектаклен карадың? Татарныкын Камал. Ә мин нинекен карадым?
Син Чури, Британиныкын. Мин Камал Тинчи Тантана премиясен шуннан карадым. Мин никтер менә миңа шундый кызык э, тоелды. Ну, барыбер бит инде спектакльдә җанлырак, шундый хәтәгә. Кино караган кебек булмадымы? Кино, ләкин белмим, сыйфатлы иде ул һәм сыйфатлы ун сум гына түләп карадым мин аны. Сез не беләсезме? Акча әзерләгән кайбер әйе бүген әйткән идем мин аны. Монда әйтеп тормыйм инде. Киләсе чыгарылышта. Кирәкми монда әйтеп торырга.
Барыбыз да Кайбер кешеләр 7 сумга бер ай буе яши, ә син 10 сумга фильм карыйсың. Әйе. 7 сумга Нидер бер...
Әйе, Миләүшә безнең Миләүшә.
Без яши бит. Ул бит тәҗрибә икән аның, ни.
Миләүшәгә сәламнәр, безне тыңласа. Менә шулай спектакльләрне карадым, бу минем өчен тәҗрибә булды дип әйтик. Анар соң ике ноутбукта утырдым бит, инде күз бетте. Әлбәттә, инде аннары кич белән хавасларга чыгып китте. Минем отларым юк. Э, шуңа күрә от ошатырга теге ошата алмадым инде. Сыер ошатасың, Сыер ошаттым. без тагын нәрсә авыл диванасы тагын нәрсә дим мин бүтән үзгәрешләр юк ахрысы шул китаплар менә китаплар укырга вакыт шундый теге күбрәк булды инде шундый теге рәхәт ни фильмнар карарга сериаллар карарга шуңа күрә сериал карый башладым да инде мин хәзер ничек карап бетерермен белмим өелде өелде бөтенесе бер юлы берничәне карый башлагач мин уку вакытында карамыйм сериалларны карамаска тырышам шуңа күрә бу пандемия сериаллар карарга мөмкинлек вакыт бирде. Мин никтер карап бетерә алмадым.
Ә син?
Көндә китап укыдым, кызыксынган документаль фильмнарны карадым дип әйтәсе килгән иде, Көндә китап ләкин укыдым. ләкин алай дип әйтә алмыйм чөнки. Мин күтәрәйем идем, ой, Илюс шундый не интеллектуал. Чигелгергән.
Ә, Ләкин чынлыкта алай түгел, әлбәттә, кызганычка каршы. Кызганыч.
Кызганычка. Ну, Кызганыч. Әйе, Каршы кызганыч. түгел.
Кисәрсең каршы дигәнем, әйе. Ә, Ләкин шулай да пандемия берникадәр минем тормышымны үзгәртте, чөнки миндә т- башка м, бер төрле ә, гадәтләр барлыкка ки- Рәхмәт, Рәфидә. Ә, Юк, ә, гадәтләр барлыкка килде һәм ә, мин ә, спорт белән шөгыльләнә башладым. Ә, Прям...
Башладың? Ну, чөнки, ну... Ильяс битен спорт, э, физкультурга йөрми иде. Әйе.
Футбол уйный иде. Юк, футбол уйный. Аны инде Ходаем.
Менә дөрес әйтәсең. Мин дә шулай кабул итә идем, чөнки атнага бер тапкыр анда топ тибу.
Минем дә исемә төште. Әйе. Топ тибу, миңа калса спорт белән шөгыльләнү түгел гомумән, ә хәзер мин һәр көнне йөгерәм. Бу инде апрельдән бирле, шуңа күрә. Мин һәр көн йөгермим менә. Мин дә йөгерә башладым димәкче идем, но марафонда. Ә кайда йөгерәсең син хәзер Казанда? Мин башта авылда идем, ә хәзер мин Хәзер кайда?
Без бит бергә торабыз. Мин Моны белергә тиеш түгел беркем дә. Мин кичмән генә йөгерәм, иртән түгел. Мин кичкә ярты йөгерәм. Махсус ни димим? Мин юк, мин мин бар бит ниләр, ябалаклар һәм икенче тип кешеләр

Ел ярым элек йөгерергә тырышып карадым, иртән. Ләкин минем килеп чыкмады, мин 3 көн йөгердем һәм ташладым. Ә баш хәзер э, пандемия чорында мин кич белән йөгерә башладым һәм минем чынлан да ул гадәткә әйләнде, чөнки мин инде апрельдән бирле һәр көн йөгерәм. Шуңа э, Сабан тургае. Жабыр. Сабан тургай, рәхмәт. Тургай булсаң. Саба тургай дип шеттем. Э? Ильяс тургай.
Әлегә әлегә күнгә кадәр дәвам итә. Һәм менә сез ашап ятканда ашы Ильяс сез ашыйбыз дидегез. Мин йөгердем бит аннары соң. Ашаганнан соң йөгерәм бит мин. Ну хәзер генә йөгермим инде. Сез ашыйбыз. Мин ой буе йөгердем. Сез ашыйбыз дидегез.
Ә мин киресенчә үземнең Э, ашау гадәтләремне шулай үзгәрттем берникадәр э, мин э, баладан баш тарттым ул майдан бирле һәм майдан бирле бернинди бала әйбердә ашаган юк шуның белән подкастны тыңласак та була без аңладык нәтиҗә ясадык нәтиҗә ясадык диетага утырабыз ильяс айтты без таза дип мин алай дип әйтмәдем шуны уйладың уйламадым һәм менә барыбер берникадәр үзгәрде үзгәргән син үзгәргән

физик халәтең эмоциональ халәтеңне һәм миңа мондый халәттә күбрәк әйбәтрәк ярар без шат синең өчен ни дисәң дә менә бит инде үзгәрешле кичергәннәр сокланам һәм без ошап ятканбыз нишләтәсең инде һәрбер һәр кешенең үз ихтыяҗы менә шундый үзгәрешләр сездә миндә рәфидәдә мин чәч кистердем Сездә миндә Рәфидәдә Чулпан синең исемне әйтмәде, сиңа сәер тоелмадымы? Тыелды, мин инде теге хаман Ияләшкән кеше. хаман теге м, начар кеше булып Юрый. күренмим дип кешегә хаман теге хейтер булмыйм дип.
Конкурент. Ә, Сүз уңаеннан, ә, Дәшмәдем. бездә яхшы яңалыклар да бар. Ә, Теге б- гел начар яңалыклар турында гына сөйләшмик. Ну, э, яхшы яңа. Бик яхшы яңа булачак бугай. Мин тоям була. Йо, сез уңайыннан бушлай подводка, кереш яңа темага. Э, сез уңайыннан яхшы яңа кара килгәндә Навальный уянды һәм э, барлык Бу Илья случайно Барлык булган Ким куйым әле. Барлык булган вакыйгаларны исенә төшерде. Әйе, мин юк, дөресен әйткәндә сөенечле, чөнки менә мин

Шундый хәл. Ләки уртак чат төзергә миңа да кызык әсәк. Аны әле. Безгә кара безнең сәясәткә карага ярамый бүтәнәргә. А, ярамый.
Син нәрсә директор шидем. Мин утырам, уяндым. Иртә белән инде белмим сез ничә булгандыр. Уяндым һәм иң беренче теге очкан яңалык инде. Ул да булса Навальныйның ат агулануы. Мин үзем просто мин менә монда башымда ни булды теге нәрсәле ниндидер бер Чулчок дип әйтик инде. Нәрсә, нәрсә булган, нәрсә әйтте дә кереп киттем. Мин просто иң беренче итеп дип әйтим инде. Иң беренче итеп укыйм бизнес онлайнны. Реклама булмасын, но реклама булды инде. Аларда күрдем дә, алардан укымадым, аларга клик ясамадым, бүтән изданиегә кереп киттем. Бәтәш.
Һәм Ильяска яздым. Ильяс дөрес что ли дип Навальный белән.
Ильясны Навальный белән турыдан туры. Навальныйның сул кулы.
Турыдан турыдан туры ние бар, элемтәсе Навальный белән. Шундук аннан хәлен сорап миңа җиткерде. Һәм Ильяс мине бу эшнең, бу теге вакыйганың вакыйганы ни диде инде тотты. Мин Ильяска язмадым, язасы идем, мин тем авыр. Үзәгендә тотты.
Авыр авырлыктадыр менә болай утырадыр Ильяс уйланып. Бик авыр ие, чын дөресен әйткәндә, мин хәтта Ильясның миңа язуыннан, ничек менә бу менә бу информацияне миңа бирүеннән сиздем Ильяска авыр икәнлеген. Шундый бер вакыйга Навальныйга кагылышлы, күз яшьләренә кагылышлы иде бит инде. Берничә ел элек, ике ел элек була, ялгышмасам, бер вакыт, бер көнне фейк таралды ВКонтактеда Навальный үлгән дип. Менә прям бөтен лента тулды шул яңалык белән. Ачкач лентаны, син әйткәнчә, син әйткәнчә ничектер, күз яшьләре килгән сыман иде, чөнки чынлап та, мәсәлән, шул Медуза яздан, Лента часто бөтен...
Алар фактны язмый, яисә шулай дип сөйлиләр яздан. Авторитетлы изданиеләр бөтенесе язып чыкты. Навальный үлгән диеп. Алар факт дип яздылар. Аннары берничә сәгатьтән соң ВКонтакте заявление, ни белән чыкты, гариза белән инде, алар аңлаттылар, аларның платформасын кемдер взломай иткән э, һәм группаларны взломай иткән һәм шул бер үк яңалыкны бөтен э, авторитетлы ниләргә э, гмчларга бөтенләй биреп чыккан һәм шулай килеп чыккан лентада бернинди дә теге бу вакыйганың үзәгенә бу вакыйганың бу вакыйгага тирәнгә кертмичә генә бер әйбер генә әйтәм наванидан бигрәк мин аның хатынына менә хатынына һәйкәл куярлык беләм инде Юк, нидә тыңлаучылар эшләсен. Тыңлаучылар да беләчәк.
Мин бит әйтә идем. Яхшы, гафу.
Э, аның хатына һәйкәл куярлык дигән фикергә килдем. Чөнки ул былай да аның белән бик күп э, нәрсәне кичкән кеше. Ире ат белән бит ничек рәхәт теге. Э, әгәр дә ул Чубан белән. Ул бернинди дә Ул бернинди дә Ир ат белән ничек рәхәт. Нәрсә уйлагансыздыр, мин бүтән нәрсә турында әйтәм. Ират белән нинди очракта рәхәт, әгәр дә ул бернинди теге сәясидер, тегендидер, мондыйдыр вакыйгаларга теге бәйле булмаса, тыныч кына, матур гына яшәп ятсалар, ә бит инде Навальныйга көн саен ниндидер бер һөҗүм, көн саен ниндидер бер давление дип һәр таң сайын һәр таң аткан сайын ниндидер бер яңалык бит инде аларның гаиләсе артына көнләп күзәтәләр шуңа күрә мин мин менә бу юлия ханымга чынлап та хәйкәл куерга әзер әзер чөнки һәр көчле ир-ат янында көчле хатын-кыз булырга тиеш дигән гыйбарә менә нәкъ тә шушы гаилә әлбәттә һәм менә шушы гыйбарә шушы гаиләгә бик туры килә балаларына да билгеле инде һәм юлия менә алар да күреп үсә бер караганда бит инде ташла да кит инде җиңелрәк тормыш рәхәтрәк тормыш булырга мөмкин бит инде Кайбер хатын-кызлар шулай да мөмкин, нигә мин моның белән көн саен курку астында яшәгәнче рәхәтрәк, җиңелрәк тормышта яшәмим әле дип аерылырга мөмкин. Быел бик күп кешеләр аерылды рәхәт тормыштан да. Ә Юлия инде менә нинди теге нык хатын-кыз булуын күрсәтте. Шундыйлар рәт менә Светлана Тихановскина да кертергә мөмкин. Беларусьтагы. Ну, аның турында соңрак бераз Гомумән, ни өчен бу яңалык турында башладым? Бу әйтеп киткәнчә көрәш рәши, чөнки бездә бүгеннән сайлаулар башланды. Бу чыгарылыш кайчан чыгардыр белмим. Ул көнгә бәлки сайлаулар беткән дә булыр иде, ләкин шулай да без яздырган көнне сайлаулар башланды. Беренче көн тавыш бирүнең алдан. Һәм һәм бу э, сайлар турында э, сөйләшү миңа калса сөйләшергә кирәк һәм сөйләшми кал сөйләшми калу ул дөрес булмас э, аеруча бу темадага бәйле бер мөһим яңалык күп ботнада булды фбк үзенең алар үзләренең журналистик тикшерүен чыгардылар Һәм анда күбе күп күбебез белгәнчә, анда Татарстан президенты турында сүз бара һәм аның алар үзләренең дәлилләрен алар үзләренең дәлилләрен китерәләр инде коррупциягә бәйле дәлилләрен китерәләр һәм минем бар тик бер генә сорау ни өчен берседә бу аларның бу журналистик эшенә Җавап бирмәде. Шул бер генә сорау, ни ни өчен берсе дә җавап бирмәде? Чөнки әгәр дә шул ук туры эфирны карасак, Татарстан президенты белән, анда нидә алар чат бар иде бит сорау бирү өчен. Бөтенесе сорау язалар, ә модераторлар бетерәләр дә бетерәләр. Шул гына сорау. Һәм мин мин бит әйтмим, син шулкан Карап куйдым шулай дип, ләкин мин бит әйтмим, ә, Миннеханов чынлап та урлаган яки урламаган дип. Мин, мин ә, берни, миндә дә берни, миндә бернинди дәлил дә юк. Ә, ләкин алар әгәр дә үзләре җавап бирсәләр, бу ә, журналистик эшкә, Ышанмыйсыңмы? журналистик эшкә. Ышанмыйсыңмы? Юк, алар аны күргәнме соң? Мадра, миңа калса мондай бер Юк, Юкка гына Юкрауны бетермәс димим, ә, иде.
син, э, син күздә тоткан видеоны дип күздә Миңа тоткан калса видеоны. мондай берне күрмичә калып булмый. Бу...
Э, җавап бирмәүнең бер генә бер генә логик һәм биоклоик булмаган э, ние бардыр инде ул да булса әлегә безнең республикада башкарак башкарак э, шаукымда яшибез бит инде не до этого дигән матур гыйбарә бар шуңа күрә Миңа калса, барыбер дә кайчан да булса моңа җавап булачак.
Бәлки булыр. Һич югы.
Сайлаулардан соң.
Әйе, һич югы.
Бездә бит инде һәрвакытта сайлаулардан соң нәрсәдер үзгәрер дигән яшибез бит инде шундый бер ышану белән. Шуңа күрә миңа калса бу бу теманы күтәреп чыгарлар. Сорау бирерләр. Һәм аны әлбәттә аңлатачаклар ничектер итеп. Э, э, Шуңа әзерләнүләр кебек. Ничектер аңлатырлар һәм әйбәт әгәр дә ничек тә булса аңласалар, ул инде ничектер берникадәр әйбәт була, берникадәр халыкның җиңүе була, чөнки аларны җавап бирдертәләр. Һәм шулай ук бу темага кагылышлы Миңа калса, бу фильм бит ничектер менә аларны сүгер өчен генә түгел, ә гомумән халык, халык аны бу фильмны карап, үзенең альтернатив фикерен төзи ала. Сез Юрий Дудның соңгы интервьюсын карадыгызмы, юкмы? Бер актер беләнме?
Глуховский белән, писатель.
Юк. Э, гол... Мин әле бик еракта. Э, Глуховскийдан э, Глуховский Соловьевның не турында тапшыру турында бер үзенең фикерен белдерә инде. Менә аны караучылар овычлар дип әйтә инде. Һәм дуть сорый инде. Ник ник син аларны овыч дип атыйсың? Әгәр дә алар мәсәлән аларның башка фикере булса, алар башка башкача синнән аермалы буларак башка сәяси позицияне карыйлар икән күрәләр икән дә нигә алар овощ булырга тиеш ә син овощ булмаска тиеш ди инде һәм глуховский былай дип әйтә әгәр дә аның караучылары э, чыннан да э, информацияне тегеннән дә алалар икән һәм моннан да алалар икән бу э, алар чыннан да гражданиннар дип әйтә инде ә әгәр дә алар информацияне бары тик соловьевтан гына алалар бу овощ ди менә шуңа күрә әлеге фильмны бары тик теге оппозицион кешеләр өчен генә карарга түгел, ә ике яклы фикер дә булырга тиеш инде. Шуңа күрә бу бу фильм шул яктан әйбәт, бу башка яктагы фикерне бирергә мөмкин. Шуңа күрә әгәр дә уйларга тәргеш бирәчәк инде кыскасы. Шул гына. Гомумән, э, сойларга килгәндә, сойлар ның форматы хәзер безнең илдә үзгәрде. Нигә бәйле? Конституциядан соң Чөнки Конституциягә сайлаулар җиде көн барды, һәм шуннан соң... Конституция сайламадык, тавыш бирдек. Конституциягә үзгәрешләр кертү өчен тавыш бирдек. Һәм, һәм аның форматын алдып, хәзер бөтен сайлаулар да шулай узачак. Берничә көн. Һәм миңа калса, мондый берничә көн уздыру сайлауларны берникадәр дөрес түгел, чөнки... теге фальсификацияларга урын күбәя чөнки мәсәлән күзәтүчеләр бар бит инде э, сайлауларда ул сайлау э, күзәтүчеләр мәсәлән бер көнне килә алар икенче көнне килә алмыйлар икән һәм э, ничектер чисталык югала сайлауларда ну әйе блогерларның да күзәтүче булып теркәлүенә теркәлү дип әйтең ярар ничек күзәтүче булулар миңа калса белмим Бу ниндидер, ниндидер адым инде теге билгеле сайлауның менә шундый булып булып үтүен күрсәтү инде. Әмма блогерлар миңа калса блогерларның бик әз проценты гына да нәрсәдә катнашканын аңламый. Күзәтүчелеккә килгәндә, гомумән, мин үзем 2018 елда күзәтүче булып Булып эшләгән идем. Президентны, Россия президентын сайлавы вакытында, 2008 елда. Һәм әлеге әлеге күзәтүчелек эшеннән соң, минемчектер, гомумән сайлауларга барасы килми беренчедән. Һәм аннан соң мин бар тик шул бер тапкыр гына сайлауларга бардым. Ә безнең бер өч тапкыр сайлаулар узды бу аңардан соң. Һәм гомумән хәзер күзәтүче буласы килми, чөнки ничектер Анда күргән вакыйгалардан соң, гомумән андагы вакыйгалар мине ничектер үзгәртте дип әйтәсем килә һәм теләгемне бетерде. Гомумән икенче тапкыр күзәтүче барып барып булып барырга теләгем юк. Ильясның ВКонтактеда бар статьясы, аны беркетергә кирәк булыр. Кем яки кемгәдер личкага җибәрергә әгәр дә бик кызыгыз салып. Мин
шулай ук нидән Голс платформасыннан голос платформасы бар ол күзәтүчеләр әзерли һәм алар үз күзәтүчеләрне төрле ниләргә участокларга теркиләр инде мәсәлән казандагы шулай ук чаллыдагы участокларга теркиләр инде һәм мин шул голос платформасы ярдәмендә Укуларда катнаштым, безне өйрәттеләр, ничек күзәтүче булырга, ничек күзәтергә бөтен әйберне, союлар артыннан инде, һәм өйрәндем бөтен әйберне. Аннан нәрсә син өйрәнәсең соң? Ә блогерлар өйрәнәсең.
Анда чынлыкта күп әйбер белергә кирәк. Ник анда бит киләсең дә, карыйсың, нәрсә сине, ниндидер бер бозылу күрсәң. Чынлыкта, чынлыкта сине мораль яктан әзер, әзер беренче, беренче мораль яктан әзерлиләр, чөнки сиңа карата председательләрдән, анда комиссия әгъзалары. комиссия әгъзаларыннан бер давление була. Алар сиңа, алар агрессорлар сыман булачаклар, чөнки алар синең голос ул оппозицион платформа. Һәм алар синең голостан икәнен белгәч, алар аңлыйлар син. Бүтәнәй бүтәнчелек.
Менә син бүтәнәй бүтәнәй бер артыннан күзәтәчәксең икәнен аңлыйлар инде. Һәм аларга күп юллар ябылачак. Шул ук мәсәлән, әгәр дә бюллетень атырга, мәсәлән, Кешеләр санын арттырырга, аларга бу юллар ябылырга мөмкин. Шуңа күрә алар сиңа башкача карый башлар. Һәм шул, шулай килеп чыкты да, мин катнашкан шул участокта шулай килеп тә килеп чыкты. Башта бөтенләй бер әйбәт башланган инде, ләкин азагы начар бетте. Бик начар бетте. Һәм ул, әлбәттә, ул тәҗрибә булды, ләкин белдек кухнясын. Тәҗрибә булды, ләкин ачы тәҗрибә. Тискәре ачы тәҗрибә булды. Чөнки Ә син уңайны көткән идеңме? Белмим мин. Алай ук булмастыр дип уйлагандыр инде ул. Ниндидер бер ак күзлек белән киләсе. Миңа ул вакытта 18 яшь иде. 18, ялгышмасам, ул әйе буга 18. 18 яшь иде ул вакытта миңа. Мартта булды ул сайлаулар, 18 яшь иде миңа. Ниндидер бер эчке ышану белән киләсе икән син теге белән. Болайдыр дип. Чөнки анда бит әле башка күзәтүчеләр дә бар. Теге Путинның күзәтүчесе, Жириновскийның күзәтүчесе, шундый алар да бар һәм кандидатлардан. Э, кандидатлардан күзәтүчеләр бар. Һәм аларга, ну, 40 яшь иде, һәм алар акча өчен килгәннәр иде. Менә аларга э, бирәр 1000 сум һәм сиңа әйтәләр, бар шунда утыр дип күзәтүче булып дип инде. Алар акча өчен килгәннәр иде. Ә Голстан берәй бер түләмиләр, син э, гражданлык хокукыңны гына үтисең. Әгәр телисең икән үтәргә, гражданлык хокукыңны һәм үтисең инде. Менә мин шулай дип барган идем. Һәм шулай ук әлеге 40 яшьтәге абзыйларга каршы тору, ул бик авыр, сиңа 18 яшь булганда.
Сине бөтенләй бер максимум булмаганда.
Сине бөтенләй җитди кабул итмиләр. Әйе.
Өченче темага күчкәндә минем бернинди кереш тә юк, шул э, кереш әзерләмәгән, шулай да булса да өченче темага күчик. Өченче тема безнең э, инде булган вакыйгаларга бәйле, ләкин шулай да минем аның турында сөйләшәсе килә. Бер кылчыклары калмыйсың. Э, бу менә бу 2020 елда белмим. Бик күп сәясәт беренчедән бик күп иҗтимагый вакыйгалар булды ә икенчедән бик күп сәяси вакыйгалар булды беләсеңме менә мин бераз генә сез ничектер мин бераз генә туйдым да дип әйтим чөнки көн саен уянасың ниндидер бер яңалык көтәсең теге яхшы яңалык көтәсең әмма синең монсы э, монсында шартлаган монсында үлгән монсында мондый әйбер эшләгәннәр монсын монда мондый нәрсә, монда мондый нәрсә. Бирутта шортлау булган тегендә. Просто Ул би- моны Бирутка килгәндә анда кичә шортлау булды. тагын. Әйе, шушы ук җирдә. Ой, котыш кош. А, Менә ниндидер бер ниндидер бер яктылык юк 2020 елда. Бик негатив күп һәм Кара, Бә- именно. Бәлки Кара.
бәлки ул чыннан да соңгы елдыр. Белмим, миңа калса, гадәттә соңгы көннәр шулай начар бетә, тәмамлана соңгы еллар. Начар, үлем китем күп. Тота соңгы көннәр.
Ну, ахыр заман дип кыямәт көне дип әйтәләр.
Ну, шул. Ну, ахыр заманга якынаю инде болай. Бу конкрет якынаю. Вакыйгаларга карасак. Ну, мәсәлән, шул ук яңалыклар повесткасына күзәтсәк, анда бер инде яхшы яңалык бармы гомумән? Шул, шул, әгәр дә Ефремовның э, нине э, хөкеменә карасак, Ярак һич юк инде. Һич юк. Бөтенләй.
Ә, бу я- яхшы яңалыклардан мин хәтта мисал да китерә алмыйм инде. Яхшы яңалык дип инде, мәсәлән, э, менә без әкрен генә үзебезнең темабызга кереп барабыздыр инде. Шул ук Башкортстандагы Ә, а- Куштау, әйе. хал- Куштау халкы дим инде, башкорт Мгм. халкының ни Җиңүе дәрәҗә хәлле. җиңүе бу, бу менә белмим, бу хәтта хәтта бездә горурлык хисе тудырырлык Әйе. әйбер иде. Чөнки дөрестән дә үзләренең м, Бердәмлекләрен. бердәм булуларын, дөрестән дә үзләренең менә башкорт канлы булуларын күрсәтүләре һәм шулай каршы торулары системага дип әйтик һәм мин хәтта аларның бу очракта ничек кенә яңгырамасын башлыкларының да әзме күпме ниндидер бер радий хәбиров өлеш кертүен әзме күпме исемләп әйтәбез Әзме күпме дим мин, мин теге. Ну. Аның аркасында җиңделәр димим. Башта ул аның аркасында башланды Ә инде. һәм аның, аның белән тәмамланды. Ильяс, әмма бит барыбер хатаны тану ул әле ул ниндидер Ну, ансы шулай, ә. ниндидер бер кем хатаны әле монда хаталар.
Яхшы чыгымлы. Э, м, Бу вака Куш- Куштау турында бит күбебез беләбездер инде, шуңа күрә аның детальләрен сөйләп Торырга кирәк түгел, ләкин менә Чулпан әйткәнчә, әйткәнчә, әлеге кешеләр менә бу тауны саклап калучылар, алар чыннан да инде геройлар, бер э, бүгенге көннең геройлары дип әйтергә атарга буладыр аларны. Э, минем бер сорау бирәсем килә сезгә. Менә бит инде моны сакларга дип теге интернетта флешмоблар китте, бигрәк тә җырчылар, артистлар кушылды. Менә нигәдер мин бу әйбергә җырчыларның кушылуына бик кеп Ап- тик карадым. карадым дип әйтеп бер, як, чөнки- бер яктан ал- ул хайп өчен эшләргә мөмкиндер, ә икенче яктан м, чыннан да ш- ну Хайп дип әйтмәс идем. кайберләре Мин әлбәт ихласлык кай- күрдем. Мин кайберләре ихласлык күрмәдем, Ихла- менә. кайберләре Юк. әлбәттә хайп өчен ш- хайп өчен эшләргә мөмкиннәр алар. Мин ихласлык күрдем Айдар Галимовта, чөнки Мин шуны аның әйтмәкче идем, шуны күзәтеп клибы, тотып. нәрсәсе дигәндә иң беренчеләрдән булып ялгышмасам, ул ә менә калган җырчыларның алар бөтенесе дә под копирку фотоларын бер төрле фонга куеп, бер Мә, сән- төрле диярлек сүз язып, м, белмим, мин мондай хаслык күрмәдем. Беренчеләрдән булып шулай ук Максим Галкин бу турыда сөйләде һәм аң- Мин миңа бит, баса мин, мин бит үзебезнекеләрне А. әйтәм. Үзебезнеке, Мин татарларны э, әйтәм. Максим Галкинның сүзе юк, Максим Галкин бик э, теге, ну, игътибар а- а- итте инде. Аңардан соң чыннан да Мин нигәдер Максим Галкин куйгач, Теге кара Максим куйган ничек мин куймадым дигән кебек аларда. Ә мин теге мин дә куймадым. Ә мин куймадым ник?
Чөнки беренчедән, беренчедән мин теге ул тауны күргән кеше түгел. Теге мин яза алмыйм. Менә кайберәүләр язган кебек бу тау искитмәле матур. Мин анда күреп анда аны хыялланып, илһамланып йөрим дип әйтә алмыйм. Күрмәгәч. Ләкин син беләсең. Хәзер белә инде. Башта бит кем белгәндер кем белгән нәрсә икән вдруг юк менә шуңа куймадым икенчедән теге Кылана инде монысы да модага кушылды дип әйтүләреннән, чөнки дөресен әйткәндә ул бик үзенә күрә бер модага әйләнеп китте аннан соң инде теге. Шигырьләр язудан да.
Әйтмим, андый поддержка да кирәк теге. Син битараф булмаган күрсәтүдер инде ул. Бәлки мин хәзер битарафлыгымны да күрсәткәнмендер. Берникадәр дәрәҗәдә болай куймыйча, нимичә. әмма инде яңадан теге әйткән башта әйтелгән нәрсә килгәндә бу җиңү бу башкортларның гына җиңүе түгел дип әйтергә була моны бу ниндидер бер бердәмлекнең һәм дөрестән дә ил төкерсә күл була дигән мәкальнең гамәлдә исбатлануы шундый ук геройлар миңа калса хәзер хабаровскта һәм нидә беларуста алар әле Җиңүгә ирешмәделәр, ләкин миңа калса, Ух, көтәбез нәрсәдер.
Миңа калса, Беларусьта инде алар җиңүгә күп калмады, чөнки Александр Лукашенко бик күп э, дөрес адымнар эшләми, чөнки мәсәлән шул ук э, ни аларда координационный совет дигән яңа ничек әйтим оешма дип оешма бар һәм аның һәрбер кешесен э, төрмәгә утыртып чыктылар һәм икесе аның Украинага китте, ләкин көчләп чыгардылар аларны Украинага һәм моннан соң миңа калса халык Хәтта Лукашенко анда берничә айга калса да, берничә елга калса да, халык инде аны җитди кабул итмәячәк. Киресенчә, аның бөтен э, абруе төшәчәк халык. Хәзер үк төште инде ул. Чөнки аның һәм бернинди э, абруе юк. Э, абруе түгел теге. Э, рейтинг. Рейтинг юк инде шулай да. Менә ләкин миңа калса күп калмады инде аңа. Һәм ул анда теге счет на дни идут дип әйткәндә русчада монда да шулай чама белән күпме вакыт миңа калса чама белән төп белгеч юк барыбер әлеге күз алласыңдыр ну миңа калса бер ай бер ай
бик тиз килеп җитә чөнки
мин үзем кадәр ниндидер вакыйга булмаса мин үзем уйлаганча алар бит һәр Якшәмбе саен аларда күбрәк кеше хәр якшәмбе саен аларда кеше чыга урамнарга. Һәм я мин үзем уйлаганча, атна узган саен әзрәк кеше чыгар дип уйлаган идем. Теге кешегә инде кызыксыну бетә диеп. Ләкин аларда киресенчә, аларда хәр атна саен күбрәк кеше чыга һәм Һәр атна саен күбрәк кеше Лукашенконың резиденциясенә таба бара, анда кычкыралар, Лукашенко бу тапкыр да чыкканы юк әле ул кешеләр янына, ләкин... Ну, бу бит инде накал, арту. Һәр атна саен анда Минскта һәр ял көне 100 меңнән артык кеше чыга. Бу, моның бу сан әле арта да арта. Мин, әлбәттә, теге, ничек әйтим инде, бу вакыйгаларга... Ниндидер бер билгеле бер э, билгеле бер фикерем бар инде, әмма мин аны теге әйтмим, әмма шуны әйтәсем килә. Э, Беләсеңме, нәрсә мине бик борчый? Һәм мине бик э, миңа бик авыр бирелә. Күрү, миңа гына түгел, гомумән бөтен кешегә инде авыр бирелә. Бу бит инде э, ниндидер күләмдә, ниндидер күләмдә дип ниндидер күләмдә бер э, теге насилие, ә мин теге табигатем буенча бөтен төр насилиега каршы кеше, бөтен төр теге булсын ул ниндидер бер җаза буларак насилие каршы да и һәм теге ниндидер бер әйберне туктату нәрсәне үзгәртүгә бәйле рәвештә насилиега да каршы кеше буларак кыскасы эмоциональ яктан миңа бик авыр моны әйтү дә хәтта Ну, үз мәнфәгатьләре... Лукаш, Лукаш, Лукашенко үз халкын кыйный. Менә шуны әйтәм.
Үз мәнфәгать... Лукашенко түгел. Мәсәлән, кара, ул, ул хокук сакчылары анда э. чыккан. Алар, син кара, алар шул дәрәҗәдә озлобленный булган, алар үз агрессиясен чыгара гади халыкта. Алар теге әйтмим мин приказ буенча э, Ярар, әйтик, 80 проценты приказ буенча эшли. Аның бит 10 проценты бәлки каршыдыр, һәм 10 проценты бар гомумән үзендәге агрессиясен, үзендәге менә бөтен пычрагын чыгаручылар бар. Мин теге 80 процентына да, теге 10 процентына исем китми дип әйтим инде, ярар. Ә менә бу 10 процентына, менә бу үз ачуларын, үз үчләрен алучылардан бик куркам. Алар миңа калса хәтта куркынычрактыр да. Алар халык, аларны беркайчан да кичермәячәк. Аларда бит хәзер махсус лозунг бар, не забудем, не простим, не забудем, не простим дип кычкыралар алар шул ук силовиклар, силовикларга. Менә шул шул, менә бу һәм сугышсыз насилиега килү, менә теге читтән килмәгән бит инде менә бу әйбер теге кемдер сугыш башламаган аңа каршы үз илеңдә шундый сугыш башлану сугыш в кавычках инде билгеле насилие шундый менә бу кушсынлыкларда тынычлыкның югалуы менә үз үзеңнең мәнфәгатьләреңне өстен куюдан килеп чыккан нәрсә бит инде бу һәм шундый кешеләр хабаровскта яши һәм алар алар алар шулай геройлар гомумән шул беларусьта булсын ди шул ук куштауда булсын шул ук хабаровскта булсын ди алар Әлеге бездән ераграк булганнар шундый. Ә- ә- Әлеге Туктале. бу әле урамга чыккан э, кешеләр, үзләренең хокукларын якларга чыккан кешеләр, алар чыннан да геройлар, э, миңа калса. Һәм алар мин, мин ышанып калам, алар җиңү белән тәмамлаячаклар бу э, көрәшүләрен. Асылда алар бит бер нәрсә сорамый. Алар Әйе. сорамый миллион. Алар сорамый э, Алар беренче, алар беренчедән җавап бирүне сорый. Алар җавап бирү һәм алар сорый үзләренең э, хокукларының тормышта да гамәлдә дә шырылуын алар бер нәрсә сорамый алар таләп итми бу бер нәрсә алар сорый мәсәлән әгәр әгәр шул хабар кысына алсак алар бары тик дегтяревның халыкка чыгуын сорый ләкин ул халыкка чыкмый алар шуннан ачулы һәм гомумән шуның белән тәмамласын килә мин аларга җиңү телим беренчедән һәм алар җиңәр дип өметләнәм һәм алар чынында Бу өч җирнең кешеләре, алар чыннан да минем өчен геройлар һәм чын гражданнар дип әйтим, үзләренең хокукларын яклый белүче гражданиннар.
Сезнең берәрегезнең менә бу өч җирнең берәрсендә буласыгыз килмиме журналист буларак булыр идегезме? Ну, безгә безгә иң якыны Куштау инде анда. Куштау, Куштау бит инде ярар. Нормаль тәмамланды дип әйтик инде. Хабаровскка барсаң, анда бик озак очарга кирәк, ләкин барып кайтырга әле барып кайтасың килә. Хәзер дисеңме? Менә хәзер үк шушы секундта. Юк, менә шушы ситуация бар анда инде. Минем юк.
Мин мәсәлән Хабаровскка барып кайтыр идем. Мин Хабаровскка барасым килә.
Әлеге чыгарылыш әлеге чыгарылыш сәяси иҗтимагый темаларга бай булды. Шулай начар темада бетер, начар тема түгел, начар начар начар начар нокта бетермәбез. Без киресенчә әлеге кешеләргә, әлеге көрәшчеләргә җиңү телибез һәм аларның җиңүенә ышанып калабыз һәм шундый ноктада тәмамлыйбыз әлеге чыгарылышны.
Буш чыгарылышны тыңлаучылар минем Юньсез фикерләремнән шаккатмасын инде. Юк. Мин үзем белгәнчә һәм үзем чамалаванча гына ниндидер бер фикер әйтергә теләдем. Кайбер акыллы кешеләр бәлки башкача уйлыйдыр, шуңа күрә әйтеп куям. Алдан ук. Чөнки мин беләм, мин минем минем теге әз генә тупой булуымны төрттереп күрсәтүчеләр булачагына. Һәм э, безнең безнең юбилей чыгарылышны тыңлаучыларга әлеге мизгелләргә барып җиткән кешеләргә рәхмәт. Һәм э, безгә безнең саулашырга вакытыбыз да килеп җитте. Киләсе очрашулар булыр дигән өметтә калам инде мин. Миңа карап әйтәсез, миңа тормый бит. Юк. Безнең киләсе чыгарылышлар инде ул тыңлаучыларыбыздан да торадыр, чөнки без аларның тәкъдимнәрен көтәбез. Алар белән безгә комментарийларга язсыннар иде, нәрсә тыңларга телиләр, бәлки берәр фикерләре бардыр. Бәлки үзләренең дә кунак булып безгә киләселәре киләдер. Без ачык алар өчен, безнең ишек һәрвакыт ачык. Мөмкинлекләребез һәрвакыт бар. Һәм Шул. безнең э, аңлаганыбызча хәзер ютубта чыгарышлар чыга һәм а- аның астында э, сылтамалар булачак. Үзегезгә ошаган сылтамаларны табып, шуннан үтеп, э, мәсәлән, безнең ВКонтакте группасына керә аласыз яки ба- ба- башка темага Инстаграмга бәйле. түгел.